Dhaka Times nih nan kut kan i tlaih ṭhan hna. Tuzan thawng ka rak chim dingmi hi July thla kulukua zanlei suimilam pathum tiang kan theih khawh tawk thawng an rak si hna lai. Mizoram nih hman bikmi highway sawmnga le pali cu ramri kong buainak ruangah isam pawl nih an phihpiak hna caah India cozah sinah ca an ṭial. Mizoram le Assam ramkulh ramri kong buaibainak ruangah Assam pawl nih Mizoram India he an i pehtlaihnak lampi highway sawmnga le pali cu an phih piak hna caah India cozah sinah ca an ṭial tiah Aizawl Today nih a langhter. Hi ramkulh pahnih an buainak ramri kong hi atu lawng si loin cu hlan zongah an rak buai bal cang. Hi kongah July thla kul le sarih lioah khan Assam palek le Mizoram palek an i kap i Assam palek paruk an thi i minung sawmnga renglo an i hliam, cun Mizoram palek pakhat zong aa hliam ve. Assam pawl nih an phihpiak mi hna lampi hi India he an i pehtlaihnak chawlehthalnak lampi a si i Mizoram pawcawmnak lampi ti khawhmi lam zong a si. Assam nih Mizoram lam an phih khanh hna caah Mizoram Chief Minister, Chief Secretary, Home Affairs Minister le Home Affairs Secretary hna nih India cozah sinah ṭial in lam phihpiak lo ding le Assam State he an buainak hi theihpiak dingin cakuat an ṭial tiah kan theih. Rev. Dr. Robert Hniarcheu cu July thla kul le kua ah mual a liam tiah kan theih. Amah hi Hakha peng in BTH Aung Sa le HBA General Secretary thangkhat zakua sawmsarih paruk in thangkhat zakua sawmriat pahnih Trump nih a rak ṭuanmi a si. Amah hi ZBC atu GBC ah AGS a ṭuan dih in GS a peh Khanko peng ah GS, NBC Minister Department ah hruaitu director in Pathian nih a hman. Yangkung um hnu ah Chin Baptist Church ah horonary pastor zong a ṭuanpiak hna tiah kan theih. Reverend Dr. Joseph Lung Hnem Kum sawmnga le kumli cu July thla kul le kua zinglei suimilam pali le cheu Yangkung General Hospital ah mual a liam tiah kan theih. Amah hi thongkhat zakua sawmkua pakua kum GFA Bible College a tu Believer Church Technological Seminary ah sianginn a kaimi a si. Yangkung General Hospital ah zarhkhat chung aa thlop hnuah a dawtmi a nupi le a fale pathum rohtak in mual a liam tiah kan theih. Mizoram cozah nih COVID-19 ruangah cozah rianṭuantu thluthum an thlahlawh a bet hna lai. Mizoram cozah nih COVID-19 zawtnak ruangah tangkalei harnak a um i cozah rianṭuantu hna an thlahlawh thlithum chung a bet hna lai tiah July thla kul le riat ah kan theih. Chief Minister Pu Zoram Thang ah ṭhithruainak in July thla kul le riat ah Cabinet meeting an tuahmi ah COVID-19 zawtnak ruangah Tangka daih lo a si i cozah rianṭuan pawl thluahlawh thla thum chung cozah nih i cawi saseh. Cozah rianṭuan group A thlakhat ah an thluahlawh thong hlei nga, group B thong hra le group CD thong nga tiin thluahlawh ket in thla thum chung cozah nih COVID-19 ruang tangka daih lonak ah hman saseh tiah biachahnak an tuah i an fehter tiah Donut nih a ṭial. Zoram cozah nih COVID-19 kong a theihmi bia he pehtlai in Myanmar ralzaam Aizawl Mizoram ummi hna zong zawtnak ngeih le ngeih lo cheknak cozah nih a tuah cuahmahmi ah Mizoram mi le Myanmar rammi aa thleidan lo caah man loin a ṭhet cio hna. July thla chung Kalemi ah COVID-19 zawtnak in minung zanga le sawmsih le pakhat mual an liam cang. July ni kul le ni kwa Kalemi ah COVID-19 mizaw le lunghrinh nih minung pakua mual an liam i mual liammi hna dihlak zanga le sawmsih le pakhat an si cang tiah zalen nih a langhter. July thla chung ah Kalemi COVID-19 in nunnak a liammi hna cazin July thla na khat ah minung kul le ruk July thla ni hnih ah minung kul le sarih, July thla ni thum ah minung sawmthum le pathum, July thla ni li ah minung kul le sarih, July thla ni nga ah minung kul le sarih, July thla ni ruk ah minung sawmri le pahnih, July thla ni sarih ah minung kul le kua, July thla ni riat ah minung kul le hnih, July thla ni kua ah minung kul le nga, July thla ni hra ah minung sawmthum le pathum, July thla ni hlei khat ah minung kul le li,

Na kul le na khat ah minung hleiriat. July thla na kul le na hnih ah minung hleiriat. July thla na kul le na thum ah minung hleili. July thla na kul le na li ah minung hleithum. July thla na kul le na nga ah minung pahra. July thla na kul le na ruk ah minung hleinga. July thla kul le sarui ah minung hleithum. July thla ni kul le narut ah minung pakua an dihlak zanga le sawmsarih le pakhat an si i hi chungah hin Kalaymyo khuapi chung cazin lawng a si ka te lei aa tel rih lo tiah kan theih. Thonghni kul le khat Chin Prussian of the Year thimnak an tuah ṭhan cang lai. Chin Youth Organization of North American nih thonghni kul le khat kum caah Chin Prussians of the Year thimnak a tuah ṭhan cang. Prussian of the Year caah aa tlak bik tiah ruahmi kha min pek khawh a si cang. Tarlangh ding ah theih ding le zulh dingmi hna cu pakhatnak bik ah chimmi a si lai. Pahnihnak ah kum zeizat minung paoh an si kho. Pathumnak ah tarlanghmi cu ramkip ummi chimmi an si kho. Tahchunhnak ah US, Australia, Myanmar, Norway, Malaysia, India le a dangdang zong an si lai. Thimnak a pakhatnak Zapi nih tarlanghmi chungin committee nih a ṭha a ti ningin thimnak a tuah lai i committee cu a donghnak bik a thimtu a si lai. A pahnihnak zapi nih mee tambik pekmi nih a ngah lai ti theng a si lo. An rianṭuan ning, sining le a dangdang zong zohchih a si lai. A pathumnak ah July thla thonghnih hleikua in atu tiang an rianṭuannak zoh in thim a si lai. A palinak ah a hlan i Chairpersons of the Year An rak chim cangmi cu tarlangh ṭhan a ngah ti lai lo. A donghnak bik tarlangh khawh ni caan cu August ni hleinga thonghnih kul le khat, suimilam hlekhat le cheu in a si lai. Min pek na duh mi hna min cu www. gokalkhum ah kawl law pek khawh a si lai. Ngandamnak theihhlei kong ka rak chim lai. Rungteban tampi ei i zuam hna usih. Atulio COVID-19 hi thikhal le cuap he a vun i pehtlai ngaimi a si. Cuap caah rungteban hi a ṭha tuk hringhran. Rungteban ah aa telmi bormilaing nih fahnak le phimnak pawl a damter khawh. Cuap thlibawm zong a thazaang a ṭhawnter, a bik in thi khal dingmi kha tampi a bawmh khawh. COVID-19 hnuzu zong thi khalnak ruangah thi a si. COVID-19 in damka ah ruahlopi in thi a um tawnmi khi COD ah thi a khal caah a si. Ihkhun cungah sautuk um cawlcangh tlawm ti bantuk le cuap phin ti bantuk ruangah thi khal a fawiter. Cucaah rungteban i formular nih thi khal kha tampi a khamh khawh. A biapi bakmi cu rungtaven chung i a mufung khi aih chih hrimhrim ding a si lai. A ruang cu a mu ah bromine line tambik a um caah a si. Rungtaven tampi in ei i zuam hna u sih. Tutan Thaika Times kan thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 rai ṭhalo le ral kut in nan zapi humbawm cio hram u.